Qatt ħsibtu kemm-il darba matul il-ġurnata niġu f'kuntatt mal-ilma? Xi drabi l-kuntatt huwa ovvju bħal meta nixorbu, ninħaslu jew nifflaxxjaw. Iżda ħafna drabi ma nirrealizzawx li nkunu qed nużaw l-ilma għax dan ikun moħbi fil-proċess ta' produzzjoni ta' oġġett illi jasal għandna forma maħduma. Fi programmi oħra rajna kif nistgħu nikkontrollaw aħjar l-użu u l-ħela tal-ilma fid-djar tagħna. Rajna wkoll kif l-agrikoltura qiegħda tieħu diversi inizjattivi biex tkompli żżid aktar l-effiċjenza tagħha fuq l-użu tal-ilma. Illum se nitkellmu fuq żewġ setturi oħra importanti tal-ekonomija tagħna u li jiddependu fuq l-użu tal-ilma, is-settur turistiku u l-industrija tal-manifattura. Il-popolazzjoni Maltija hija ta' ftit inqas minn nofs miljun ruħ. pjuttost imdaqqsa meta tikkonsidra d-daqs ta' dawn il-gżejjer. Fil-fatt, Malta għandha l-akbar densità ta' popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea meta mqabbla mad-daqs tal-pajjiż. Meta nżidu l-ammont ta' turisti li jiġu fil-gżejjer Maltin, li f'sena tajba jiġu aktar minn żewġ miljuni matul is-sena, Wieħed jista' jifhem aħjar għaliex jista' jkollna sfida akbar fejn jidħol l-immaniġġjar tal-ilma. Huwa fatt illi t-turisti, kemm minħabba li jkunu fuq btala kif ukoll għaliex forsi ma jkunux konxji mid-disponibbiltà tal-ilma tal-pajjiż li jkunu fih, jikkunsmaw iktar ilma mir-residenti tal-lokal. Il-konsum tat-turist li jżur Malta jiddependi kemm fuq it-tip ta' akkomodazzjoni li jkun għażel kif ukoll fuq il-faċilitajiet li jkollu disponibbli għalih. Faċilitajiet bħal swimming pools, ġonna u faċilitajiet oħra ta' rikreazzjoni għandhom bżonn aktar ilma biex jiġu miżmuma. Skont figuri ppubblikati mill-Malta Business Bureau, lukanda ta' tliet stilel, tikkonsma kważi 200 litru ilma għal kull resident kull lejl illi dan iqatta' fil-lukanda. Dan l-ammont jiżdied b'disgħin litru għal 290 litru kull persuna f'lukandi ta' erba' stilel u jitla' l-madwar 460 litru kull persuna kull lejl f'lukandi ta' ħames stilel, kwantitajiet kbar meta tikkonsidra li lukanda ta' ħames stilel ikollha mijiet ta' kmamar b'eluf. f'grupp ta' klijenti. Xi lukandi għarfu dan il-piż u ħadu l-inizjattiva li jimplimentaw sistemi ta' riċiklar tal-ilma. Dan mhux biss żied l-istatus ambjentali tal-lukanda tagħhom għaliex naqqas l-impatt ekoloġiku, iżda wkoll issarraf f'vantaġġ ekonomiku għaliex l-użu effiċjenti tal-ilma inaqqas l-ispejjeż għall-operaturi tal-lukandi. Permezz tal-proġett Investing in Water, l-MBB ħadmet ma' 136 intrapriża, il-maġġoranza tagħhom lukandi. Il-measures li ħadna f'dawn l-interventi li għamilna fil-lukandi kienu teknoloġija, waħda hija l-Flow Rate Regulation u l-oħra l-Grey Water Recycling. X'qegħdin ngħidu? Fil-Flow Rate Regulation qegħdin ngħidu fejn b'apparat li jitwaħħal mal-wash hand basins kif ukoll ma' showers jonqos il-ħela tal-ilma imma l-pressa tibqa' l-istess. Fl-aspett l-ieħor tal-greywater recycling huwa riċiklar tal-ilma li jintuża fil-wash hand basins kif ukoll fix-showers li dan ovvjament l-ilma jiġi riċiklat. Minn figuri li ħadna ta' dawn il-lukandi li implimentaw din it-teknoloġija, kien hemm inkriż fl-effiċjenza ta' 35 fil-mija iktar mil-lukandi li ma implimentawx din it-teknoloġija. Ta' min wieħed jinnota li l-effiċjenza fl-użu tal-ilma tħalli impatt fl-użu tal-enerġija. Meta wieħed jiffranka mill-ilma li joħroġ mix-showers u l-wash hand basins, qed tiffranka l-użu fil-boilers li jintużaw biex isaħħnu l-ilma. Tajjeb wieħed jgħid li għalkemm qed nitkellmu fuq proġett li spiċċa fit-2014, il-lukandiera baqgħu jużaw ħafna minn dawn il-miżuri. Mhux biss fit-tnaqqis tal-kontijiet tagħhom, Imma wkoll kien interessanti li meta tkellimna mal-management u l-istess ħaddiema, kien hemm element ta' sodisfazzjon kbir li l-lukanda tagħhom qed taħdem b'aspett sostenibbli wkoll effiċjenti.
F'dan il-kuntest huwa importanti li nżommu f'moħħna kif se nilħqu bilanċ bejn il-kwantità tal-ilma li hemm bżonn biex jopera s-settur tat-turiżmu u l-kontribuzzjoni importanti li dan is-settur jagħti lill-ekonomija tagħna. Għalhekk, dejjem huwa importanti li kull inizjattiva li tittieħed fis-settur tat-turiżmu tikkunsidra l-impatt ambjentali fuq ir-riżorsi tal-ilma tagħna. Jekk inħarsu lejn is-settur tal-manifattura u industriji oħra, naraw kif ħafna negozji u kumpaniji jagħmlu użu mill-ilma fl-operat tagħhom ta' kuljum. Għal uħud, l-ilma huwa element essenzjali fil-produzzjoni u l-manifattura ta' materjali u prodotti varji. Fil-fatt, l-ilma huwa element importanti fil-produzzjoni tal-ikel, tat-tindif, karta u elf prodott ieħor li nużaw fil-ħajja ta' kuljum. L-ilma jintuża wkoll għall-ħasil ta' prodotti u makkinarju, għandu post fil-proċess ta' produzzjoni u kemm-il darba jsir parti integrali mill-prodott finali. Imbagħad hemm il-ħaddiema. Jekk taħseb, anki uffiċċju jista' juża kwantità ta' ilma pjuttost għolja għaliex kuljum għexieren ta' ħaddiema jgħixu l-ġurnata tagħhom flimkien qishom f'dar b'għexieren ta' nies. Għoxrin, ħamsin, mija. Allura, x'investimenti tista' tagħmel kumpanija biex tkun iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma tagħha? L-użu tal-ilma tax-xita jista' jkun sors alternattiv ta' ilma f'diversi aspetti fl-industrija, kemm fl-użu tiegħu fl-ipproċessar ta' materjali u prodotti ġodda kif ukoll fl-operat u fit-tindif tal-makkinarju. L-ilma tax-xita jista' faċilment jintuża wkoll għall-irrigazzjoni ta' pjanti fi spazji miftuħa li hemm fiż-żona industrijali jew anke għall-flushing tat-toilets fl-istess kumpanija. Għalhekk, importanti ħafna illi postijiet industrijali jaħsbu fuq kif jistgħu jiġbru l-ilma tax-xita li jiġi ġġenerat fuq il-bjut tagħhom b'mod li jkun jista' jiġi użat għal skopijiet oħra. Ħafna mill-interventi illi jistgħu jsiru fid-djar tagħna, li semmejna fil-programmi li għaddew, jistgħu wkoll ikunu ta' benefiċċju kbir għall-industrija biex l-użu tal-ilma mill-impjegati jkun iktar effiċjenti. Jekk huma aerators mal-vitin tal-ilma biex tnaqqas il-volum jew sistemi ta' flushing li huma aktar effiċjenti, dawn kollha jistgħu jgħinu biex kumpaniji bl-impjegati tagħhom fl-uffiċini jtejbu b'mod konsiderevoli l-użu tal-ilma tagħhom. Bl-avvanzi fit-teknoloġija, huwa importanti li l-industrija minn żmien għal żmien tevalwa l-proċessi ta' produzzjoni u manifattura u l-operat tagħha Biex tidentifika kif, filwaqt li tkompli tipproduċi l-istess ammont ta' xogħol u l-istess tip ta' prodott, tnaqqas l-użu tal-ilma. Importanti hi li dejjem inżommu f'moħħna li ħafna drabi, kull investiment li l-industrija jew kumpaniji jagħmlu biex ikunu iktar effiċjenti fl-użu tal-ilma, dejjem ħa jkollu wkoll benefiċċji importanti fuq l-użu tal-enerġija. u għalhekk anki fuq l-ispejjeż tal-operat tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, dawn l-interventi kbar jew żgħar, u anki l-avvanzi li l-industrija qiegħda tagħmel fejn jidħol l-użu tal-ilma, qegħdin jippermettu li nnaqqsu l-impatt tal-operat fuq l-ilma naturali tagħna, biex b'hekk inkunu nistgħu nikkonservawh għas-snin li ġejjin. L-enerġija u l-ilma huma relatati ħafna fejn jidħol l-intrapriża u l-industrija, għalhekk importanti f'das-settur li nikkunsidrawhom ukoll flimkien. Nieħdu eżempju, soluzzjonijiet li jnaqqsu l-konsum tal-ilma sħun jirriżultaw fi tnaqqis ta' konsum ta' enerġija peress li tkun naqqast ukoll il-volum tal-ilma li jkollok bżonn issaħħan għall-proċess industrijali tiegħek. Fid-diversi inizjattivi li ħadet l-Aġenzija f'das-settur, iltqajna ma' intrapriżi li kienu kreattivi bil-mod kif amalgamaw kemm l-użu tal-enerġija u l-użu effiċjenti tal-ilma. Eżempju partikolari, intrapriża minnhom użat ilma mill-ġriebi tagħha biex bħala process cooling biex jitkessaħ makkinarju u prodotti li kienu qed jiġu manifatturati bħala parti mill-proċess tagħhom. Sistem hekk irriżultat f'inqas konsum ta' kemm ilma u enerġija u da' tnaqqis wassal ukoll għal roħs fil-ispejjeż tal-operat ta' din l-intrapriża u għalhekk kienet iktar kompetittiva fis-settur. Importanti li l-intrapriża l-ewwel tagħmel eżerċizzju biex tifhem aħjar il-konsum u b'hekk ikun jista' jiġi identifikat l-interventi li jistgħu jsiru biex jitnaqqas il-konsum kemm tal-ilma u kemm tal-enerġija. Wara dan, l-intrapriża għandha tagħżel l-aħjar soluzzjoni finanzjarja, soluzzjoni li finanzjarjament tagħmel sens, biex l-intervent li jsiru u jitwettqu jkunu jagħmlu sens fl-operat ta' dik l-intrapriża. Bħalissa l-Aġenzija qiegħda f'diskussjonijiet ma' repreżentanti tas-settur biex jitkompla dan ix-xogħol u hekk jiġu żviluppati soluzzjonijiet li huma aktar tailor-made għas-settur. Nifhmu li s-settur industrijali huwa settur varjat, hemm użi differenti tal-ilma u l-enerġija, u għalhekk hemm bżonn li dak li nipproponu, dak li jiġi żviluppat ikun iffukat għal diversi użi li hemm fis-settur industrijali. M'hemmx għalfejn tkun kumpanija kbira biex tagħmel differenza. Fil-fatt, kif dejjem ngħidu, il-ftit tal-ħafna jaf jagħmel differenza kbira. Huwa stmat li l-uffiċċji u l-fabbriki jikkunsmaw madwar 25 litru ilma kuljum għal kull impjegat. Jekk il-fabbrika għandha x-showers, L-ammont ikkunsmat jitla' għal madwar 45 litru kull impjegat kuljum. U dan qed insemmu biss il-konsum tal-ilma. Hemm ukoll il-konsum tal-elettriku x'wieħed jikkonsidra. Allura x'jistgħu jagħmlu l-uffiċini u l-fabbriki biex jaħlu inqas? Il-Malta Enterprise hija d-dar tan-negozju Malti u Għawdxi kif ukoll tal-investituri barranin. fejn dejjem nitkellmu mal-kumpaniji, mal-negozji żgħar, ma' self-employed dwar kif nistgħu ngħinuhom bil-miżuri ta' appoġġ tagħna, support measures tagħna. Fejn hemm diversi ehm, uħut minnhom, iżda forsi l-iktar waħda magħrufa fost il-negozji żgħar hija l-micro invest U fi konverzazzjoni li għaddejja propju f'dan il-programm illum, il-konservazzjoni tal-ilma eh, jew waħda mill-inizjattivi jew proġetti li jistgħu jingħataw eh, għajnuna permezz tal-micro invest fejn ikun hemm proġetti b'rabta mat-tnaqqis tal-użu tal-ilma jew użu tal-ilma għat-tieni darba, użu sekondarju, fejn hemmhekk nistgħu nitkellmu dwar il-microinvest. Għal kumpaniji ftit ikbar, proġetti ftit ikbar, hemm ukoll dik li nsejħulha l-business development scheme, li hija għajnuna f'forma ta' għotja, fejn hemmhekk b'mod ftit iktar wiesa' nistgħu nħarsu lejn proġetti ta' rabta ta' maniġjar tal-iskart jew proġetti ambjentali, tisħiħ ambjentali b'mod iktar wiesa', fejn hemmhekk anki l-konservazzjoni tal-ilma jista' jidħol taħt il-Business Development Scheme. Bħala Malta Enterprise ngħinu wkoll proġetti ta' riċerka u żvilupp u nistgħu ngħidu l-konservazzjoni tal-ilma tidħol hemmhekk ukoll. Pereżempju, idea waħda tista' tkun li fil-qasam tal-manifattura wieħed iħares lejn proġett li permezz tiegħu inaqqas l-użu tal-ilma fil-produzzjoni, fil-proċess tal-produzzjoni. U dak huwa eżempju wieħed tat-tip ta' għajnuniet li nistgħu nagħtu permezz ta' riċerka u żvilupp. RND. Il-parir min-naħa tagħna dejjem jibqa' iżda li nħeġġu lil min ikun qed iħares biex jibda dawn il-proġetti li jitkellem qabel mal-Malta Enterprise fejn hemmhekk perezz permezz ta' relationship managers tagħna nkunu nistgħu nitkellmu miegħu npoġġu bil-qiegħda jew permezz ta' video wkoll u nitkellmu dwar l-għajnuniet partikolari. Hemm ukoll il-Business First li huwa il-one stop shop li permezz tan-numru 144 ikun jistgħu jigwidaw lil dak li jkun. L-iktar ħaġa faċli li nistgħu ngħidu hija, U issa jien? Xi tridni nagħmel mela din naqra tiegħi ħa tagħmel differenza? U niddeċiedu li naħslu jdejna u ma nagħmlu xejn, u ssejħu ħsieb ħaddieħor. Iżda b'din il-mentalità u l-attitudni m'aħna ħa naslu mkien U fil-fatt mhu se jsir xejn. Hija responsabilità ta' kull wieħed waħda minna mhux biss illi naraw li ma naħlux u li nagħmlu użu korrett mill-ilma u l-enerġija, iżda wkoll li ninfurmaw u ngħallmu lill-kollegi, illi matul il-ġimgħa nqattgħu ħinijiet twal magħhom, u anke l-ħbieb u l-qraba tagħna dwar x'jistgħu jagħmlu fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Iżda kif jingħad, jekk il-kelma tqanqal, l-eżempju jkaxkar. Nitkellmu ħafna dwar kemm l-ilma huwa riżorsa importanti. Iżda għall-industrija, kemm l-ilma kif ukoll l-enerġija huma spejjeż kbar. Eluf jintefqu fuq dawn ir-riżorsi. B'investiment prattiku u investiment fl-attitudni tal-impjegati tista' ssir differenza kbira li mhux biss tkun ta' benefiċċju għall-ambjent, iżda tħalli frott finanzjarju wkoll. iżda irid ikun hemm impenn minn kulħadd. Il-kontribuzzjoni żgħira li kull wieħed u waħda minna nistgħu nagħtu, sew jekk inti sid ta' negozju, jew impjegat, jew qiegħed fuq btala, jagħmlu differenza kbira meta tikkonsidra l-kontribuzzjoni ta' kulħadd.

Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.